rojepy'ara'ã vai hag̃uáicha ha upéicha. Ñañepyrũta ñanembo'epy irundy. Lección cuatro, página doce, trece ñane aranduka. Jahai porãke expresión escrita. ohai mba'épa ojapo hogaygua ndive. Escribe qué hace con su familia. Emoñe'ẽ mba'épa ojapo Rosita hogaygua ndive. Lee qué hace Rosita con su familia. Hay tres partes, pyhareve a la mañana, ka'aru a la tarde, pyhare a la noche. Rosita. Mba'épa ojapo Rosita? Qué hace Rosita con su familia? Pyhareve a la mañana. Che apu'ã poteĩ aravo jave, Yo me levanto a las seis de la mañana, ajahu ha arambosa, me baño y desayuno. Upéi ajohéi che rãi ha che sy chegueraha mbo'ehaópe. Luego lavo mi diente y mi mamá me lleva a la escuela. Ka'aru. A la tarde. Che ahecha tele sapy'ami. Yo miro la tele un ratito. Ha upéi ajapo tembiapo mbo'ehaopegua. Y luego hago la tarea de la escuela. Pyhare. A la noche. Che ha'u tembi'u. Yo como comida. Ajohéi che rãi, lavo mi diente. Ake mboyve che ru amoñe'ẽ omoñe'ẽ chéve mombe'urã. Antes de dormir mi papá me lee un cuento. Muy bien. Oĩ porã. Hesakãpa peẽme. Entienden? Ko'ápe che ru ajépe. Jahecháta ko'ág̃a chembiaporã tarea. Embohovái ha ehai. Responde y escribe. Mba'épa ojapo Rosita orambosapa rire? Vamos a hacer una pequeña variación donde dice eh, Akã vamos a poner dice oho mbo'ehaópe. Bueno, Rosita orambosapa rire ojohéi hãi ha oho mbo'ehaópe isy ndive. Entonces, la respuesta de este tenemos en donde dice pyhareve. Pyhareve. Ko'ápe. Che apu'ã. Eh, entonces oho pu'ã, tercera persona, mba'épa ojapo Rosita orambosapa rire, a, ajahu ha arambosã, upéi ajohéi che rãi, entonces en vez de ajohéi, ojohéi, en vez de che rãi, hãi. Muy bien. Oĩ porã. Ko'ápe jajapópa omoĩpa upe tembiapo. Upéi he'i ñandéve mba'épa ojapo Rosita ho'upa rire tembi'u. ko'ápe. Pyhare, che ha'u tembi'u ajohéi che rãitéi. Péicharõ ja'éta ko'ápe ja'éarã, pe ajehaíarã. Vamos a escribir. Rosita ho'upa rire tembi'u ñamoĩta chupe ojohéi hãi. Ikatu avei ñamoĩ ojepohéi, lavarse las manos, ojepohéi. Oĩ porã. Upéi Mba'e ejercicio dos, mokõi. Mba'épa rejapo nde rogaygua ndive? Ehai. Hacer con tu familia, escribí. Upéi emohanga, luego dibuja. Tenemos acá una, dos, tres cuadro y a la derecha también jaguereko mbohapy cuadro. Pyhareve. Che. A la mañana yo. A pu'ã. Acá ponga nde la nasal sobre la a. A. akã ndomesalio nosẽite la tĩgua rechaukaha. Ajepohéi, siémpre lavarse la máno, ajepohéi, lavar la máno, arambosa, desayuno, upéi ajohéi che raĩ, luego lavo mi diente, ajapo che rembiapo, akã hicimos una variación, ajapo che rembiapo classroompegua, hago mi tarea del classroom, ñamoĩta ko'ápe, vamos a escribir y acá dibujamos, ko'ápe ja jadibuháta, ko'ápe jahaíta, jascribíta. Ka'aru che, a la tarde, yo. Mba'e ajapo ka'aru? Katu amoĩ ahecha tele, amerenda, añe'ẽ WhatsApp rupi, video llamada rupi, pyhare. Mba'e che ajapo? Eh, amerenda avei ha ajepohéi ñamoĩ jeýta ko'ápe, lavarse la mano, ajepohéi amerenda. Ko'ápe avei ñamoĩ jeýta pyhare, che ajepohéi, lavo la mano, eh, asena, ahecha tele. Ha upépe, upe peve jahaíta ha ko'ápe jadibuháta. jadiuháta ko'ápe. Ha upe ipahápe he'i ñandéve, Emoñe'ẽ ne rembiapo nde rogayguá ndive. Lee esta, esta, esto que escribiste ko'ápe ehai va'ekue, eleemi nde sýpe, nde túape, léele a tu mamá y a tu papá. Oĩma. Che peve, aguyje, eh, ahátama. tereho porãite mbo'ehára.